Halo, halo, nan dam hna ma? Ka aw hna nan van thei ma? Tuzaan, tuzaan, tuzing, Kawlram zinglei. Tu kan van chim dingmi, kan i ceih dingmi hi ka lele in a rak kaimi SAC kan ti lai ma? Atu a rak kaimi khamnak kongkau le timi kha ka van i ceih lai. Falam khuachung an lut kho lai maw? Falam an luhnak ding ahhin zeitin thlaih duh cang timi kha ka lawng kan van zoh lai i aa hi ahhin aa kamkhat lei, hrapkhat lei, hrapkhat lei pawl nih kan innpa hna a simi nih kannih cu Ah, mi online he pehtlaihnak an ngei peng i bom kan thlak zongah a kan puh pengnak zong an chim tawnmi kha ka in kan van zohchun hna lai. Le tutan ah hmasa va chim ka duhmi cu zeidah a si ti si ahcun naiten i Loklum Nel Nelpa timi i keih i ah, a hngakmi CDF Hakha meithal zuun kul or zuun hra an chuh hna timi kha thawng dik lo si. Zeicah ti si ahcun makha thawngpang theih le cang tein mah Hakha lei cu chawnh khawh an si lo i CDF Hakha Supporting upa chawnh hna i hihi thawng he dik maw ti kha ka hal hna i Ah hihi cu a dik komi si. An van zamh tikah group i an van ṭial ning zong hi ah kan rel cio tikah a dik komi si ti kha an chim. Cucu zeitindah a dik komi si ti si ahcun kha nelpa keih kha CDF Hakha nih a hngah an hngah an hngah a hngakmi hi minung pali panga lawng an si. Cucu ahcun meithal zuunhra um cu a si kho lomi si ti kha an upa hruaitu nih an chimmi si. Nunnak a thli tein a kan pel i mah a thli tein a kan pel caah ahkhan aa theih lo tein a kan zuanhnawh i a kan kah i pakhat bel tu cu nunnak a liam ko ti kha hin an van chim i cu nunnak a liammi zong cu ruah ṭha tein kan hluam khawh i amah rungtlang i ṭhu siksik ralkap zong an kir cang ti kha an theih. Le Makha khin minung pakhat beltu kha khoika a zaam le khoika a tlik ti kha kan thei kho rih lo i zapi tein kan i hngakmi minung pali lawng an si ti kha an chim i macu Minung pali nih meithal zuunhra a chiahnak in a lam um lo caah khan aa lih fangfak bak kha aa thawngzamhnak an thanhmi si ti kha kaa in aa ramleng supporting upa pakhat sinin kan theih i aa zei si zongah amah zong nih bia pe chapmi cu hihi cu aa zei kan ti la dohthlennak a tuahtu hna thazaang a petu hna an thazaang der seh lungrawknak dingah media zong nih an thenhmi si ko ti kha amah zong nih a thinhan pah zong khan a lungphah pah zong khan chim le a um komi cu a si komi cu kei ah nelpa keih timi ah minung pali nih hngah i meithal zunhra an chuh hna timi khi cu minung pali nih hngah bakmi i meithal zunhra um khi cu a si kho lo bakmi si caah khan thawng dik lo si ti kha ka hin van i fianh hna ka duh. Le atu ah a pahnihnak ah van chim ka duhmi cu zeidah a si lai ti si ahcun Kalymyo lei in atu rak Chinram ah sitcawng pathum in Mi Aung Hlaing a ralkap nih atu an van kan zum hnu i Taingin hrawng in kan ralkap Chinland Council, Chinland Government tang ummi nih an hren khawh rih hna. Tidim in a chuakmi Ralhrang he tidim in a chuakmi hi CNDF le ti nih an kham PDF-Zoland nih an kham nain hi a chuakmi hi thazaang dek tein si nain an kham kho lo. Cucu an kham khawh lomi cu a ruang zong ka hin kan vun chim bal te lai. Tuhi Weibula leiin an van ra hoi i Hakha le leiin atu hi Weibula ka chung lawng lut cang ti kha kan theih i cucu kong cu zeidah tutan ahhin sitcong pathum um i cucu kong cu mipi Chin mipi nih kan ruah hau timi hi kahin lai kol in chim ka duh tutan ah ah sitcong pathum an van thu an van honmi hi zei ruang si ti si ahcun Tonzang, Tidim le Falam pengah thimnak hi tuah khawh hi an duhmi a si. Cucacun hihi sicawng pathum in van hunnak a si. Cu hlanah kan pit- kan van kal hlanah van pih usih law cu hlan chungah mizei nih dah anmah voih kha thil an- Anmah voih kha mi voih a si tiah an puh. Cucu ka chim duhmi cu tahchunhnak si. Cu hlan ah sac ralhrang he mi aung hlan a ralkap he pehtlaihnak an ngei an kan ti lengmangmi hna nih tutan ah uibul ah tiang ral a hong kaimi an kham hna maw? Hihi ah kan ralkap Chinland Council le Chinland government tang i ummi Ralkap hna nih Taingin in saya kadang in khamnak an tuah cuahmah lio ah a thli tein rak lut ṭhan in mi um an zaamtak ciami an zaamtak ciami an um ngam ti lomi kha a thli tein caanṭha rak lak in surbung khem ah an rak kir. Cucu biaruahnak kaa khat zong um loin an rak kir mi si. Cucu zeidah si ti si ahcun Surbung airport ahhin hmunhmaan khuar lai i cucu zeitindah mipi pawl kha Chin Lengkhong Civil CNFCNE lei thazaang pemi kha an lungrawknak ding an van tuah thiam point an van lak thiam hai ti si ahcun Chitcawng pathum in Kawl ralhrang nih an van thu lio ah Surbung cun an um ngam ti lo i an zaam ti kha an chimmi a si. A puintlak an van thiam ngaitu. Sihmanhsehlaw anmah Falam a lut dingmi le Tidim in ralkap a chuakmi hi an kham lo anmah CB le a kan puh lilatu minung hna nih atu an kham ngam maw? Hihi an rak kaimi nih hin Falam khua chung an lut lai ti cu fiang tein um fiang tein theih khawhmi si. Falam tiang kai ding in timhlamhnak an ngeihmi si. Falam an rak kai lai i Falam peng chungah mizei he dah na tuai lai makhakha a biapimi si cang. Atu ah SAC Mi Aung Hlain le a ralkap he ai rian a ṭuanṭi peng i hriamnam zong a pemi a pek hngami ZRA mawhchiat a duh lo biktu cu mizei phu dah an si ti kha ka han an fiang lai. Cucu anmah sin zong tinṭan an rak kai i anmah sin zong ral thiamnak an rak cawng i cucu a rak chimtu hna zong kha online tampi kan panh kho cang. Makha he khan ṭuai khan a na fonh lai i an na fonh lo hmanh direct in an na fonh lo hmanh ah zeidah a si kho ti si ahcun ZRE tu ZRE he tu na kom lai. ZRE le CNDF kha na kom lai. ZRE nih SAC komh lai. Anmah sin in hriam an ngah lai i cu hriam cun CNDF kha an pekmi hin lai i ZRA le ZRA le CNDF nih hin kuan ngo si zongah CNF tem a ha kho makha zong kha an dang than te lai makha chungah zeidah um ti si ahcun no theng kap nih Falam in Falam pengah Falam kiangkap hrawngah thimnak tuah khawh ding kha ai tim peng mi si ai tim lai i nai khan CNO CNDF cu hlan tein Chin Lengkhong sil meeting rak tuah lio zongah Peter Thang le John Thang Thang ve first name long ai dang le last name cai khat ni mu John Thang le Peter Thang nih Mindat le Kanpalet le atu zolen te hna an thluak an rak ṭawlmi bantuk khan an van ṭawl ṭhan hna lai i Chinram CV kan timi hna zong hi a donghnak ahcun anmah CNDF Amah ralhrang he ai kom lilami cu amah tu an si ṭhan lai. Cucu zeidah an duh ti si cun tu tiang online zongah bia a lang pengmi cu zeidah a si ti si cun CNF CNA a loh khawhnak ding ahcun Hitler he kom zongah pawh in chiah lo an bia nan thei ko cu online tlang an ang. CNF CNA ti hmanh an duh ti lo i Hakha Thantlang ti bak an an kalpi cang cu. A tak ngai cun kan chim ko si cun Miphun huap taktak in rian a ṭuanmi pengtlang hi zeidah an si? Hihi Chin mipi nih kan ruahah. Ngaihchiatnak, mindat an ton ah khoi kan in sun hnawh. Mi zeiphun in sun hnawh. Fian hau cu. Cucaah cun Falam tiang rak phan lai i Falam peng ah hin atu thimnak a ṭhipkhatnak kha cu an tuah kho lai lo. Nain hmunhma kha an van khuar lai i mai khan hmunhma an van lak dih hnu khan ralkap thazaang kha a van chap van chap lai i kaa khat thimnak kha a kalpi te ko lai. Cu thimnak ding ahcun a van fiangmi cu CNDF Ramleng in tangka a kawlpiaktu, tangka a kawl zungzaltu hlute timi nih khan zeidah a chim? No thengka voh ding kha ṭha tein ramleng lei a chim cang a si. Cucu ahcun a fiang komi cu CNDF le ZRA le Tidim Tidim peng le Falam peng ahcun sac atumi online nih thimnak tuah khawh ding hi anmah an upate nih ṭha tein pehtlaihnak ngei i an kalpi tinak kha a fiang ko. Mi ahhin an fonh lai i ralkap an hman dingmi cu CNDF an hman lai, ZRA an hman lai i Tonzang kha ZRA nih nam lai, PDF Zoland hi na bawm lai. PDF Zoland nih a bawmh ve hna lai ta khan mah ralkap pathum nih khan dothlennak uknak thalo a dohmi kan timi kan rak apel tukmi cu cu ralkap pakhat ah kan rak dir lomi kha poi tukmi cu rak si cu CNF CNA kan rak fun duh lomi kha poinak cu mi si cang Mi online le a ralkap mi online nih hriamnam pek lai, hriam ṭhan ngei lai. Tikhan pengtlang ah khan a tum hruainak an tuah ning zong khi zeidah a si ti mi online bantukin a chungmi mipi holh khualonak an kaan citter hna, an hro an ciar hna tikhan an tuah hna cu. ZRA lebang cu inn le lo, mipi inn le lo tiang an khang cu. Cucaah cun Falam peng ah cun thimnak tuah khawh dingin atu a hong kaimi zong hi VAR ah CNDF nih keih ṭha ding hnga ko. An kham lai maw? An kham mah lo. Mah khan Surbung ah khin helicopter in zei thil maw thlak lai maw a hong te ko lai. Mah kha khan CNDF CNDF le atu mi Aung Hlain le ralkap cu hmunkhat kut lai in rian an ṭuanṭi lai. Cucaah cun no theng kap kha an voh khawhnak ding ah khan a lam um. Pakhat Florida i ummi masi kha an supporter CDM rak tuah lio i rak ṭhawng ngai bang an pen. Atu Falam kan dir khawhnak ding ahcun atu thimnak kan lu zong hi poi lo ti kha ramleng lei an upa pawl hna ki an bochan deuhmi hna a lar deuhmi hna kan ti la cu bia chim kho deuhmi hna pawl an hmurka kha si cang cucaah cun tu tan ah cu hlan ahcun sporting i mi online uknak thalo kan doh lai kan doh lai ti i supporter a rak dirmi vialte ramleng a dirmi vialte bia chimmi vialte fan rising an tuahmi vialte kha an mer zau lai le zei ah dah si lai mi awng hlah makha thimnak a tuahmi a tlin khawhnak dingah khan nan chawpa le kan chawpa kha an kalter ko lai a tho tu viar ke cucu cu zei ruang ti te cun miphun pengtlang pakhat pengtlang pakhat pakhat a rem lo ruangah Chin miphun huap in thinlung kan ngeih lo ruang a chawm so a fiang mi cu Tidim in a chuakmi ralkap thazaang tlawmte zong an kham kho lo. A fiangmi cu Hakha lei in a rak kaimi ralhrang zong Weibull ah ṭha tein an phenhter khun hna. Cucu zeidah a si, zeidah zei ruangah? Mi hi hi lam a sialpiaktu hna hi mi zeidah an si? Ramleng lei supporter, ramleng lei chawva thotu hna Van hlennak ding ahcun meithal cu zun hnih zun thum cun puh ee. San i kahdohnak ah hliam tuar zong um lo. A kan puhmi nanmah nih SAC rallam nan sialpiak ang timi cu mizei nih dah sialpiak ti cu tu a hong kaimi sitcawng pathum an ṭhumi ah mizei nih dah khamh le mizei dah nunnak an pe ti a fiang ti a si. Tanghi nih an rak kai le Chinland government kuttang ummi nih na ralkap nih ṭha tein an khamh le tuni tiang lenkholo an tuah ko hna cu an fiang ko cu. Ka dang nih an kham ve hna le khoika thlan phak khoika thlan kal kham a si maw lam sial piak khi a si khakha a fian hna. Le cu cah cun cu hlan i an upate nih Nyeong Hlaing an chawnh le zei in tilim mi cu anmah voih kha kanmah voih kan pule tu cu anmah voih taktak si kha lang mi si ko te voih nanmah voih si ko cu cucacun surbung tuani surbung kennak kong zong kha kan vun chim ṭhan chim ṭhan kan duhmi cu Zeiruang ah tlah surbung kha i kahdohnak lum lo, i chawnhbiaknak lum lo online ah he tiah si lo si lo kha kan phut. Zeicah ti sia cun thong dik kha kan la hna lu cu. Surbung hi CNF CNA nih an chuah tak mi zong si lo Cikhat te an kian chungmi hna si. Zeiruang ti cun, si cawng pathum rak phumi si tikah, kanmah Chin le government zong timlammi a dangdang tikah, ralkap kha susong i an tuah tikah makhak lakah khan minung pati pathum pali te nih an hna i makhak lakah khan CNDF nih an rak ngiat zirziar hna i makhak an van luh hnaw hna minung pahnih pathum te lawng hngah tikah an pu le te an chawnh tik hna meithal kan puah lai maw zeitin an rak kal hmanh hnu lo an ti le a kir kir tak ko hna van soh tak hna caan kar cu cu ruangah ti cun minung thazaang nan tlawm i amah nih an van nam hna si cun a nunnak zong a liam na thlan kan buai nak nak in a fak dolar kian chung hna u an ti le an kian chung mi hna si sur bung da khung mi tampi ne bian da ruah le kan kian hna ti kha salo Vei nih Chinnet ngeitu pa nih Chinnet nih a ṭialmi cu Pawpi Pawpi cu a vaak le ti kum li simi kum li simi hriamtlai Pawpi si ahcun kum sawm thum le kum ruk kan hnu te nih kan an a dawi hna kha zamnak man nan theih ti tung long nan cal ti long pe pih in a pih tung hna kha Si ahcun pawpi nan ti le a bawhnak hmun a simi ah a rak kir ṭhan tikah khan zeitindah nan um ṭhan ti lai? Hmm. Ramleng lei upa zong ṭha tein bia chim ulaw ṭha. Mah kha ṭha tein fiannak tu CNDF, CNO, CNO, CNDF upa pawl zong makha kong kha Chinnet ngeitu si zongah mi zei um si ah ttha tein thennak na tuah ding si. Bia pakhat online an tialmi nih khin mi thinlung fahter le ke mei ah ralkap hriam ai tlaihmi cio caah cun makha kha sivai thalo taktak si. Surbung kha van nam than te hna si lo batak tein van kir te si lo kan kan van kir hnu van kir hnu hna si lo nam ma zeitin nan um na. Pawpi ai timi Pawpi na timi hna CNDF kha zeitin an um te la? Hriamtlai kum li te lawng simi raldo amah te lawng man a do ngam lomi mi kut cungin rul tlaih ai timi CNDF Pawpi na ti hna si ahcun tuk manh ra ti ding hi nan chiar te lo cu hoi lo ding si catial zong ha ral ring u biachim zong he ve ah ram leng upa pawl zong ral ring deuh tha nan bia vei tia nan tu asar mi ma tia te

Pawpi nan i ti ding si ahcun CNFC nih a sinah Pawpi nan i ti ngam rih ding si ahcun Kawl ralhrang sin zong Pawpi ti u law pah u ca. Kham u ca. Khakha patling ding cu cu. Pawpi ai timi Pawpi nan i ti tung PDF zo le sinah nan lu khlo nan zaam. PDF Zolen sin nan ṭih pinah dok ah Khampat ah nan zaam. Khampat Kawl ralkap nih Kawl ralhrang nih an van nam le nan ṭih hoi le Chinram nan hong zaam mi. Zaam lo te pin nan rin ko cu mit to hriamtlai in hriamtlai hriamtlai pin nan si ko cu. Mai cun mit to hriamtlai mu. cucu dako popi kan ti ri hna cu khoika dah CNDF nih amah lawng hrim ralhrang do kha bantuk te hna kha pakhat cui tuk i pakhat nam tak sa chia va bantuk in hriam tlai dang kha ti ding selo chim ri ding a chim ri mi cu zeidah si ti se cun CNDF zong Falam peng chungah amah nawl ngeinak cu amah ra isi mindet zong kan palet zong tibol a tial ri cu Si ahcun CD a phual ngo te phual ngo ram chungah a um ding cu amah amah ra i si ve lo ma zahniat te amah ra i si ve lo ma ngon te amah ra i si ve lo ma Falam peng chungah um dingin hriam kan tlai nan ti le nan min ah Falam ti zong nan ti ṭung lo National Defense Force nan ti le Mindat zong nan kham reng ding si cu nan min ning ti si ahcun Chinland a sinak paoh mu. Chinland Defence Force an ti le CNDF cu Chinland Defence Force an ti le ziak Falam ca lawng pin an dir ko cu. Falam peng man nan huap tung lo. Falam ca lawng pin an dir ko cu. Cu bantuk hna Chinland Defence Force an ti cu. Falam Defence Force tu lo cu khi fan writing kan kawl zong nan hum bep la nan bia nan bia le nan chimmi le nan tuah sermi vial le falam falam falam falam nan ti cu falam mipi falam mipi man nih na support tung hna lo lai zo zong nih na support hna lo lai zo ah 50 zakhat chung ah 4 or 5 hrawng ma sim ni vei hrawng ma Taari percent hrawng ah cu lawng va in si kaw cu. Nan min ah Chinland defend for nan ti fawn cun nan min le vei tiapi Falam kiangkap hrawng hrang te hei um. Ri var hrawng hrang hei um. Kan ram rak ral hak hi ti. Kawl ralhrang vial khi kan doh lengmang mi mino pawl nih an thisen nunnak pek in an nunnak pakhat simi an liam hnawh lengmang mi kehtah an doh lengmang mi mi hi vai chawnh biak ṭung lam mikhi vial va doh ngam fawn hoi ṭung lo kan do ti le dir fawn ve hoi ṭung Chin Lent tiah min a pek ve fawn hoi ṭung Chin Lent defame for vai ti ve hoi ṭung khoika dah Chin Lent nan vennak um 90% an support lo hrim 90% an support lo maka kha cin na chim so le sumu chu phon lo khi vei lo pol na ka chu fake na min te kha tha te van te la a chon ni na chon te la fake a khok pol min pol phong rang hi vei khi Ka pawl cu patling rian zong si lo. Na min tak le na mui tak a simi kha tar law cun comment fawn. Makha kha patling li chim ngam lomi ding cu makha su cu mui long song chim ngam ding su bedik ten ah cun fek ok khong te hna i du to mi va din ngam cu puan tang sang hi pun tuk na su la tu te nak kan chim du chem mi cu SAC Kawl ralhrang mi online le ralkap pawl a hong zuangmi hi a rak kaimi hi Weibu lah tiang an rak phan. Tiddim in an chuak. Khamma ho nih khamma ralhrang a domi mi hi uknak ṭhalo kan do cuahmah mi nunnak tampi mino tampi nih an nunnak pakhat an pek cuahmah mi ahodah do? Khoika tiang hlan nan phakter hna la? Surbung tiang maw nan phakter hna la? CNFC nih kan hmun ramrak ralhau ti sawlawng pe maw nan chim khawh la? Nan pastor le nan upa pawl nih makha lawng an thiam la? Makha khamnak ding thluak te nan ngei la lawmang. Khoika tiang hlan nan phakter la? Cu hlan vialte a luan cia caan zongah, luan ciami kum thum kum li zongah nan kham taktak maw? Nan kham taktak maw? An rak kai i chunchung i sicawh voizat hlan rak hrut i makhaten zong khan voikhat tal Falam phak hlan ah voikhat tal nan kap hnga maw? Mah bantuk si ko mi nih khin dawkaw nan mipi an mipi zong nih khin na upa pawl nih bia an chimmi kha dawkaw nan zumh khawh rih cu. Nu hrinnak cu ka nan na ngei nan ngei lo ka ti. tutan ah kan chim duh cemmi cu Falam khua chung an rak lut ko lai Uibu la in a rak kai mi hi CNDF nih pakhat an kham ti la lo an kham lai lo mu cu an tim mi se an rak kham lai e mu cu ah cun thazaang in mipi thlennak zeidan tu tu an ot ti si cun kaw ralhrang an rak kai caah mi aw ngain ralhrang pawl an rak kai caah surbung i CNFCNA nih a ṭhumi ralkap pawl kha an um ngam lo le an zaam ti kha mipi sin an thenh ding a si. Cun mi hi an hong kai ca ral lam an sial piak hna i amah nih Falam khua chung lut ding in CNFCNU pa nih lam an sial piak ding a si ti kha mipi sin ah ṭha tein an chim ding mi, an thanh cuahmah mi si. Si ahcun chuahtak ko hna hmanh sehlaw, a sialpiak ko hna hmanh sehlaw, a khamtu teh nanmah nan um ṭung nan kham lai lo maw? Nan puh ṭung hna, an ṭih le an zaam nan ti fawn ṭung, rallam an sialpiak hna nan ti ṭung, nan soisel fawn ṭung hna, ti si ahcun a khamtu ah CNO, CNF nan um ko ṭung, nan kham hna lai maw? timi kha ka in rel hna cu a si. Falam maw dam tein nan phakter ti lai, pangpar nan oi te hin lai, thimnak kha nan tuah kho ti lai, nan tuah khawh ti lai. A fiang ko cu. A fiangmi cu Falam peng chungah thimnak tuah mah kha nan i timhmi si ko. A kham lei kha ṭuanvo nan la lo, mi mawhchiat lawng kha ṭuanvo nan la. CNF CNA thazaang petu lungzornak le tangka thawh khawh lonak ding lawng kha nan chim khawh le nan rel khawh mi si. Ti si nan do taktak maw? Nan do taktak kun maw? Hong kai mi cu uai bu la cu nan ti peng cu kan hmun ram nan ti. Nan ti peng ko. Tu tiang nan kham maw? Meithal nan puah maw? Mito dirhmun in keimah nan zaam peng ko rih. Mi mawhchiat lo maw kan rianh ko rih lai? Nan kham lai lo maw? Meithal nan puah cang lai lo maw? Ti kha kaa hin van chim kan si. Ralzaam pawl zong Falam peng i a zaammi zong dam tein an kir an kir tem lai i vote an thlak tem lai. Tuan lio ah No Thanh Kap thimnak ai cuh lai. Chin party thar hmuhthang te he an dirh ṭi an ti lio ah khan nan media pawl zong nih no ṭhenkam ai ṭih lai lo amah zong nih ca ṭial lam lam ti le atu cu a min ai ṭal ai ṭial ko cang amah nih party ah a tel khawhnak ding vohnak ding ah ca thak in ko khi ca ṭialmi khi nan hmuh tung ko khi. A hmasa ahcun nothengkap idea nan lak le a um deuhdeuh le nan zum lo. Nan zum lo le Kawl ralhrang he i kom. Ai kom i atu cu nan van derthawp tikah Falam kha purh lo le purh lo, ruah lo rul ruah lo Falam ṭekum nan van lak khawh tikah khan buang tuk in nan hmu le CDF hual maw nan dam sian i ṭemhma fawṭha tein um mi ko. khuingal bu lam le vanriang bu sawh bantuk nan vai sawh sual le umnak nan thei ti lo le na dawi na le kemkep nan zam le nan hmunhma zong nan meither zong kan kho ti hlah hi ta nan zam le umnak hmunhma men nan ngei ti lo le cu cun no thengkap nih caan tha ai lak thiam le tu ci thim nak ah party a lut cu cu party vote khawh nak ding ah cun amah nih an hmen bak na Kawl ralhrang he kan komh lo cio cun hi CNF CNA hi kan hlo kho ti hna lo, kan tei hna la lo. Ii kan sawm zongah Falam tiang cu zeitik hmanh ong kai la lo. Ralbawi pan hi Bioha suai piak ding le ah, rallam tuah piak ding lawngah kan au kho hna timi khan an i fiang tuk. Cucaah cun Kawl ralhrang le ZRA he kan i kom lawngah hin party ah no thengkap kan voh lawngah hin hi ah hin CNFCN i hi Falam peng kan ṭhawl khawh ngai lai Khualngo hi kan Khualngo CDF zong hi kan daihter kho la timi lungthin ruahnak nan ngeih cang caah tu hi thimnak zong a ṭha tein no thengkap thazaang nan pek lai mah zong nan dirpi lai ti khi cu ka hin kan chim ku duh mi si cucaah cun mipi hna a rak ngaitu vialte hna zong tuzan kan chimmi hi rak thei cio ko hna seh share zong kha a biapi mi si ko cucaah cun Falam peng ahcun thimnak ṭha tein an kalpi lai i no thangkap nih an voh dih lai i ZRA he sac ralhrang he ral kan ralkar chinchin lai. Cucaah cun CNFCNA a ṭhawn khawhnak ding ah Chinland Council cozah kan ngeihmi a dir khawhnak ding ah pengtlang dang hriamtlai vialte kan thazaang ṭhawn hau i Kan thazaang biatak tein chawva kan pek hna. Cucu khoika dah ramleng kan fun a tum nak ding si. Chinlung media kan chawva fun usih law mino hna nih kan Chinland kan ven khawh nak ding ah mino hna nih kan mipum in vektho riak him kan phen hna. Cu ti lo cun Chinram hi ai thenthek dih ding si. Sak le thlang le atu hi phoi thum dawh then kan tim tok cu. Uh, pali in MDF nih amma Maraland ser an tim. Tidim cat aa reh lei nih zomi ser an timh. Falam peng an na tuai la khi ka khan lut la. Mindet kampalet khi ka thlang lei lai tla. Phoi dang te um ve la. Kan na ṭhen ṭhiak dih la. Kawl ralhrang nih khin uknak chia nih khin atu hriamtlai ni hin hriamnam hi nai ah khan CDF haka an ral bawipa ni chim ka ramleng nih support na kan pek duh lo cun a poi lo kan hriamnam hi CNF CNA kan pek lai le kan ni cu ram tang ah mun lam ha kan khor la le kan po chu kan chung ko la ti kho kha bantuk kha CB pawl kha si ding an si ti lo zeicah ti cu amma nih pun le ram kha Lak i kauhter an duh chin lengmang. Chinram ah nga kuah keimah a timi kha langhter an duh chin lengmang. Chinram kha funtomter si loin ṭhenṭhek i makha ai ṭhenṭhekmi kha anmah nih tlaih khawh ding kha an duh cang. Cucu an rak kalpimi a si. Cucahcun CNF sian i thazaang petu vialte kan chawva Chinlung media kan funtom hau i a khua kip in kan ṭan hau i mino tampi zong nih Victoria khamah ah kan Chinram i funtomnak ding le kan Chinram kan kilven khawhnak ding ah hin lungkhat thingkhat in kalnak ding hin Victoria khamh zong kan mino hna kan pum te kan pum bak kan phak hau cang. Cucu tuzan ah van chim ka duh i thazan lei ah kan comment zong he tampi he anan comment piak mi cung ka lawm ka hin lai kam thang sian o dir kam pol chu ah ma kha khan se ko thei chiu man thei chiu khon se ko ve a an ni cho online a chun a ve special an si le tu zan ka zo tu vel ten chung kai lo mi hi tu zan kan chim mi hi adik mi si asi te ding mi achang ding mi kha mu chia ding mi sako chu cha chun ve a hi hi mipi sin a phak khawh ding le mipi sin nih tampi ram leng lei i CNOC NDF thazaang petu vialte nan lungfimnak ding tu si sen. Ralhrang dohnak ding ah chawva kan rak pek rua nan timi kha uknak thalo kan do rua nan timi tu kha atu cun nan upa le te nih an mei thelan mer jang le An taṭawk an chit hna le aa liang tein an muai hna le tiin an malit cang. An thei kho lo ma? An taṭawk an chit hna le tiah an mer le an meitheltu kha CNFCNA huatnak dingtu kha an meithal kha an mer cang. A hlan ah cu anmah tu kha hmaitonh in kan nam tiah ralhrang pawl Kawl ralhrang nam ding in meithal an tuahmi tu kha an meithal an mer cang le an taṭawk kha an dohmi, an rak kahmi kha an taṭawk an chit hna le atu hi Ralhrang rak domi hna nih khan liang te tete an pih cang. An hmeh piak hna, liang te an hmeh piak cang hna le an meithal partu kha mer cang. Cucaah cun tuzan kan chimmi mah vial sisehlaw a ka zohtu vialte nan cung ka lawm i zanchia te mah bantuk tete ruahnak van hngalh khawhnak le van theih khawhnak tete khi van fian awk tete khi kan van langhter te lai. CDF Hakha meithal zun hra an chuh hna timi kha a dik lomi si. khaka nepa nelpa keih ahkhan minung pali lawng keih a hngakmi an si i meithal zun hra ummi chuh cu a si thiam bak lomi si ti kha upa hruaitu nih ka chimhmi si ti kha ka hin avna thenh chinah ka duh le tuzaan ka zotu vialte nan cung ka lawm leng tong than te hin